וואס בינתיים איז דורכגעגאנגען העכער ווי צוואַנציק יאר, זעקס און צוואַנציק יאר, פֿינף און צוואַנציק יאר, צו פֿיר און צוואַנציק יאר, וואס אין די גאנצע צייט איז מען נישט געווען קיין קטרוג, דערנאך איז געווארן א קטרוג, פארוואס איז געווארן דער קטרוג, דערציילט דער ספר אליין, אזוי ווי ער לערנט חסידות און א נויפן אז דאס ווערט נישט פשוט, במילא ווערט אזויפיל א קיצוג למעלה צו מען קען דאס מפיל זיין די חסידות. פרעגסטו די שאלה וואס הייסט דאס איז געווען די גאנצע זעקס און צוואַנציק יאר אזוי געווען און ס'איז אזוי געווען פארן מגיד. און ס'איז געווען טאקע אין אן עפן בית מדרשים ביי מגיד, איז שוין געווען א קיטרוג, און דעם קיטרוג האט מען מבטל געווען, איז וואס מיט אמאל נתחדש געווארן אין תשפ ק נ ט אדער תשפ ק נ ח, מוז מען דאך זאגן אז דאס איז תלוי אין דעם אופן פון אמירת החסידות. בשעת ס'איז געווארן א שינוי אין אמירת החסידות, אט דעמאלט איז געווארן א קיצוץ בעפאר ס'איז געווארן אן אופן חדש אין אמירת החסידות, אן אופן חדש אין אמירת החסידות ביים אלטן רעבין גופא, בפרט אין די שנים הסמוכים צו תקפ ק נ ט, לגבי אמירת החסידות על ידי המגיד, לגבי אמירת החסידות פון דעם אלטן רעבין אין די התחלה פון זיינע סידי'ס. אין וואס באשטייט די שינוי? די שינוי באשטייט ווי מען זעט עס אין די מאמרים אין די מנין פון התפרנס פון זיי, אין די מנין פון חבד, אז מען גיבט ארויס אט די נקודות וואס די מגיד האט אויס געזאגט און בעל שם טוב האט אויס געזאגט און דער אלטער רבי האט אזוי געזאגט זיינע מאמרי חסידות בקיצור הכי נמרץ אין די ערשטע יארן פון נשיאות איז עס געווען אין אן אופן פון נקודות, על כל פנים אן אופן פון נקודות לגבי די מאמרים און די עניינים ווי זיי שטייען אין תניא, במילא האט אב ד רב מבטל געווען דעם קטרוג, דער משל מיט פון דעם טיפה וואס קומט אריין אין בן מלך. פשט איז געווארן די מאמרי חסידות אין אן אופן פון חכמה בינה דעת. וואס דאס איז אין לשון הזה יסתמס מיניה, ווי ער זאגט אין תניא על ידי החכמה און דערנאך איז ער זיך מתבונן און דערנאך האט ער נפח דעם ענין הדעת, ווערט עס א ייחוד נפלא ונעשה דם ובשר כבשרי, יסתמס מיניה. אויף דאס האט געבראכט דעם קיצור וויבאלד עס איז געווארן א נייער אופן אין זאגן חסידות, וואס דאס איז דער ענין פון חסידות חבד. וואס דערפאר איז עס קיין שאלה ניט, מען האט זיך שוין דאס מבטל געווען, ניט דאס אז ס'וועט ניט ווערן דאס רצח. וואו שטייט דאס אין די משל? דער משל איז מדייק, אז בשעת מען גיסט דעם פאנאנדער געריבענעם עבר, איז די האפענונג אז ס'וועט אריינפאלן א טיפע צו דעם פאה בן המלך און דערויף וועט ער ווערן געזונט.

איז איין נקודה און איין ווארט און איין טיפא, זאגט דער משל וואס דער אלטער רבי האט געזאגט אז דאס קען ארויסנעמען דעם בן מלך פון א מצב הכי מסוכן און ער וועט ווערן געזונט. דערנאך איז געקומען דער אלטער רבי און האט עס געמאכט אין אן אופן אז פון דער טיפא איז געווארן א מים מרור און א גאנצע ספר התניא, תקנ ז. בשעת מען האט עס געמאכט אלס א דרך און עס איז געווארן א דרך און עס האט א באזונדער נאמען שמע אשר יקרא חסידות חבד אזוי געווארן א קיצור וואס על דרך זה איז אויך פארשטאנדיג נאך כמה פרטים מען דארף זיך אבער יעדע זאך צוברענגען צו א מעשה הוא העיקר. א בנוגע צו תלמידים פונעם אלטן רעבן, איז ניט נאר ס'בטל געווארן דער קיטרוג, נאר ווי דער סיפור דערציילט אז אדרבה, מ'דארף נאך מוסיף זיין נאך מערער ווי ס'געווען פאר די רב, און דערנאך האט מען דאס איבערגעגעבן צו געזאגט דעם אלטן רעבן. דערנאך קומט בה השגחה פרטית אן לאנשים כערכנו. למאי נפקא מינה, לבאר הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלו, נישט מ'איז מחד מ'מעג מחדש זיין עניינים אין חסידות, מחזק די מאמרים פון די רבי'ן. דערנאך דערציילט מען הר' זאב חיים אז מען האט אנגעזאגט דעם אלטן רעבן ער זאל נאך זאגן נאך מער ווי פריער, וואס איז א נפקא מינה די איז דאך א סימן אז מ'האט דיר דערציילט אז אין איטס אן קאמיוניטי, אז אין דעם שטח וואס דו מעגסט מחדש זיין אין הבנת דברי הרב איז דאס קאנסענעטרירט צו זיין ווי ס'איז געווען פריער מיט א טאג, דו דארפסט מוסיף זיין, ווארום אזוי האט נאנט געזאגט דיין ר' מסידורינו. וואס ער האט דאס באקומען פון זיין רעבן פון זיין פאטער, וואס ער האט דאס באקומען פון זיין רעבן פון זיין פאטער, דעם זיידן פון יסודרינו, ועל דרך זה ביז עס האט באקומען די ערשטע הירא ביי דעם אלטן רעבן פון זיינע רבי'ן פון די מגיד און פון בעל שם טוב. קומט דערנאך אראפ די הוראה בפועל צו יעדע חסיד וואס דאס איז כולל יעדער איד, ווארום ווי דער רמב ם פסק'נט וועט יעדער איד ווערן א חסיד. דער ענין פון א חסיד איז אז ער לערנט חסידות, תורה, אין אן אופן פון הסתנות ומיניה, וואס דאס זאגט דער רמב ם וועט זיין דער מעמד און מצב פון כל ישראל בזמן ההוא, אז ס'וועט ווערן כמים לים מכסים, וועט זיין כל הארץ, און בני ביי אידן וועט עס זיין ביתר שאת, אז זיי זענען זיך משסע לדעת דעת בערם, לדעת דעת בערם דאס איז פנימיות התורה, דו רעדסט נישט ווי אן עדין אין חושן משפט, רעדסט נישט עדין אין אבן עזר, רעדסט זיך נישט וועגן עדין אין ירי זהב, רעדסט נישט וועגן עדין אין ערך חיים, דאס רעדט זיך וועגן דעת אלוקי אביך, און בלשון הק' ובלשון הרמב ם לא דעת דעת בעלם, און ער זאגט אז דאס איז זיין דער עסק פון יעדער אידן. און פסק'נט ביחד עם זה אז אין בימות המשיח, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד מלכות בלבד, לכאורה אז מען שפרינגט אריבער פון מסתעסק זיין זיך אין ענייני מסחר און לדעת דעת בערום, דאס איז די גרעסטע נס וואס ס'קען, די גרעסטע שינוי און דער גרעסטער עין בעין וואס ס'קען זיין, מוז מען זיך זארגן אז דער צוג רעדט מען זיך אין דרך הטבע, במילא דארף נישט דרשן ס'האט קיין שינוי, בין עולם הזה לימות המשיח, ווארום שוין בערב שבת איז שוין דעמאלט האט מען אנגעהויבן די לימודים לדעת דעת ועירום, ובלשון איגרת הקודש ברענגט ער אויך דעם פסוק פון דעת אלוקי אביך ועבדי ולבב שלם.